Pu Chairman leh mzp General Headquarters President leh thawhpui zawng zawng te, Vawiina hun ser min hman chaktu Rev. John Ralosanga, Moderator Mizoram Synod te, tin chawimawina dawngtu Rev. Doctor Sial Hminga amah lo kal lo mah se kan chibai tel a, a chhungte nen. Tin, Aizawl Mayor leh a thawhpui te, Official zawng zawng te, kan misawm bik hmun hrang hrang atanga lo kal te, zirlai venlo pungkhawm zawng zawng te a hmasa ber in Mizoram remna ni pual in chibai ka buk chu a ni. Mizoram leh Mizoram mipuite ni pawimawh bik remna ni lawmna a chanvo pawimawh tak luah tura sawm ka nih hi ka lawm tak zet a. Ka tan chuan vawiin hi ni chhinchhiah tlak tak a ni reng tawh dawn a ni. Vawiinah hian inremna ina hrin rilru a thlamuanna te, In lungrualna te kan nei avangin kan ram in chak zawkin hma a lo sawn ve a. In rem lova kan awm hun lai kum sawmhnih chhung kha India ram in hmasawnna kawnga ke a pen chak chho tan hun lai a nih avangin state hrang hrang te lakah Mizoram chu kan hnufual hle a. Hmasawnna kawngah rual awh a na tak zet a ni. Rambuai nih reng kha hnufualna nasa tak a nih avangin Zalena sualtute chuan he remna kawng hi an rawn zawh ta a, a lawmawm khawp mai. Remna zawnga inbiak ngawrh vang lai khan District pakhata MZP hruaitu ka ni ve a, inbiakna tlawlh palang tih hlauh vangin, Mzp huang pawn deuh te pawh kha kan dai zuau zuau thin. Remna thlen theih ngei na turin mzp ten kan tih theih tawk chu kan chhuah ve a ni. Remna thlen theih na tura thawk hlawk em em tu te chu kan sa khawpui thiam te an ni a. An vai in sawi rîk sen an ni lo va, chûng zînga thawk rim tak Rev. Doctor Sial Hminga vawiinah chawimawina kan hlan hi a phû hle in ka hria a. A ni kan chawimawi nia he chanvo ka kuva lo tlu hi lawmawm ka ti a, Rev. Doctor Sial Hminga thinlung takin ka lawmpui a ni. He remna ni ah hian, Remna siam tura ral thuam tung a lo pen chhuak mnf te chunga lawmthu kan sawi nawn leh a, lo pen chhuahna kawng lo sial sak a lal thutthleng kiantu khati laia kan Chief Minister Pu Lalthanhawla inpekna kha kan chawimawi nawn leh a. Mizo zirlai pawl leh remna atana thawktu dang zawng zawng te Kan chawimawi tak zet bawk a ni. Khawvel hmun dangah leh India ram ngeiah pawh indona bansan tura inremna thuthlung thlun hi hriat tur a tam mai a. Chung zingah chuan Mizoram invawiina kan lawm mek Mizoram remna ni hi chhinchhiah tlak ber zingah chhal ngam a ni awm e. A chhan chu inremna ziah a nih kum sangkhat zakhua sawmriat paruk atang khan kumin hi kun sawmlina a lo ni ta hial a, remna thuhlung ziah ni atanga vawiin thleng hian inremna thuhlung bawhchhiatna lam reng reng a awm hriat a ni tawh lo. Kha remna thuhlung kha thuhlung tha ber pawl A ni kher lo mai thei a, remna thuhlung zawmhlawh ber zinga mi erawh chu a ni ang chu. Hei hian Mizote hi hnam rinawm kan nih a tarlangin ka hria. Kum sawmlia tlin thlengin remna ni hlim tak leh lungrual takin kan lawm thei a, A hlu tak zet a ni. Vawina lo kal khawm te hi a tam ber chu ram buai hre phak lo remna thuthlung ziah hnu apiang kan ni awm e. Ram buai hreawmzia te, a rap phak zia te, chhungkaw tam takin an tlak chhiat hlen phah dan te, ram hmasawnna kal thei hauh loh dan te, A takin, Hrelo mah ila, lehkhabu atangtein kan lo hria a, kan lo chhiar a, thlirna hrang hrang lehkhabu eng eng emaw zat a chhuak tawh a, chungte chu thangtharte, zirlaite hian a tam thei ang chhiar turin ka ngen duh cheu a. Hnam history nena inzawm Mizo hnam chanchin sawina apianga hmaih theih tawh lo tur a nih avangin ram buailai chaichin te hi hriat a tha a ni. Ram a buai chhan kha zalenna sual vang a ni a, zalenna thawven nasa tlih a ni lo. Mahni a ro inrel hrang tura zalenna kha kan sual a ni a, tharum in sual chhuah kan tum a, Chu chu min pe theitu India sorkarin a lo phal si lo va, mihring nih chhung a chhiatna thleng thei rap thlak ber, in thahna te, in pawng sualna te, in inhal sak te kha kum sawmhnih chhung Mizoramah a thleng a ni ber a. Chumi rehna tura remna tluantling ziah kha kum a liam a liam tam tial tial ang a. A hlutna kan hretam tel tel dawn niin a lang. Vawiina thangthar lungfing tak tak te hian mipuite tawrh theih zawnga buaina chawhchhuah duh lohna chang kan hria hi a hlu tak zet a, chhungkua leh hnam tan hian a hlu em em a ni. He remna ni ah hian remna hi vawng nung reng turin, Mizo zawng zawng te leh kan thalai zawng zawng te a bik in zirlai te ka chah duh chu a ni. A tawpna atan thu pahnih lek zirlai pungkhawm te hmaah hian sawi ka duh a. Ralthuam leka zalenna sual leh chuti zawnga buaina siam chu kan rilruin a hawi tawh lo chungin Mizo thalai te, Na men lova tibuaitu tunlai hian kan tawng mek a, chu chu ruihhlo a ni. Vanduaithlak takin Mizoram hi ruihhlo veiviahna kalkhan atana hman a ni a, ven a ta hau tak hle mai. Khawchhak lam atangin tam tham tak chengvai bel che tel man englai pawhin a lo chhuk ruih ruih reng a. Mizorama lo lut lo turin ramriah tlawmngai pawlte leh police leh excise force ten chhun zan zawmin an lo veng a, mahni khaw zawna kal khan veng hneh mahse ramhnuai khawi laiah pawh a lo put thei a, vensen a harsa khawp mai a. Tunah hian Mizo thalai drugs ina tihbuai hi engzat chiah nge kan neih sawi fuh sen pawh ni tawh lova, ruihhlo ngaite enkawlna Aizawl chhehvela centre zawng zawngah seat a khat vek a, chuti chung chuan khawlaiah englai pawhin man khawm tur an awm reng a, ruihhlo vanga OD, chawp lih lawp chawp leh chila nunna chan thahnem tak an awm a, chim hnu fe a ruihhlo sul hnu thihpui thahnem tak an awm meng bawk a ni. Finthlak ber chu tihchhin hauh loh hi a ni a, a dawttu chu tihdawk lak hma a hrim a ni. Sorkar leh tlawngai pawl chakna a ven sen rual. A ni lova, mahni inven a sawt ber, ruihhlo leh sex kher kher hi chu tih chhin loh a tha ber a ni. Pahnihna ah chuan sorkarin theitawp kan lo chhuah ang a, sorkar hnalak reng rengah thianghlim takin a tling tling te in dawt in kan lo la zel dawn a. Tling lo zawk duhsak vanga lak ang chi kha na taka do zel tur a ni. Tling lo zawk duhsak vanga lak hian rilru, thalaite rilru a tichhia tih kan hria a ni. Tichuan, dik taka hnathawktute lak hian zirlaite tan kawng dik zau takin a haw ngang a. hah taka zir hi awmzia a neih tir ang. Thalai te lo pen chhuak ula, dikna kawngka zau takin lo hawn zel a ni ang a, dikna ken kawh vanga tawrh ngai a awm a nih pawhin thangthar te tan kan tuar zel mai a ni ang chu. Mzp, We sign tonight. Long live mzp kan tih thin kha ka lawm e.
Kan khua lian kan Minister zaum tak hnen atangin remna ni sanghnih sawmhnih paruk thusawi ropui tak kan ngaithla thei a, kan lawm takzet a kan khua lian chungah lawmthu kan sawi e. Tunah.